Selâm aleyküm dostlar! Milliy mefküre leyhasında sizni Muhammed Ali Suleyman selâmlay. Uzun bir sessizlikten soñra kene berabermiz. Bir milletniñ büyüklüginiñ ğayrıdan tiklenmesi içün milliy matbuatnıñ da önemli emiyetli bir yeri olması kerek dep aytqan İsmail Gaspıralı. Elbet ya. Milliy matbuat bir manada cemiyetniñ küzgüsidir. Çünki milliy matbuat içerisinde bir cemiyetniñ fikri inkişaf eter, pişer ve belli bir qıvamğa kelir. Bugün bir taraftan zemaneviy dünyanıñ, global dünyanıñ aqıl almaz inkişafları, diger taraftan milliy matbuat, ana tilimiz Ve bizim mendigimizdir. Bu iki pek emiyetli unsur arasında nasıl bir ortayı bulacamız ve nasıl özümizi inkişaf ettirecekmiz, bugünki mevzumız budır. Sizge musafirlerimizni tanıtam. Bir taraftan Qırım gazetası baş muarriri, cemaat erbabı ve belli jurnalist Bekir ağa Mamutov, diger taraftan

Ancaq tek Avdet gazetasını kördik bu toplaşuvda. Aceba neden? Bunıñ bir sebebimi bar? Neden sizce başqa milliy matbuatınıñ temsilcileri kelmedi bu toplantıya?
Men bunı böyle añlatır edim, mında bir Añlaşmamazlıq qıdırmağa zaruriyeti yoq. Zaten Armançıq bizim qonşumız ve biz er vaqıt bir-birimizge qol tutıp öyle yaşaymız. Ve onıñ müdiri ve muarriri Ediye hanım er vaqıt bizim muarriyetnen de mesleatlaşa, biz de oña kiremiz. Onıñ içün munasebetler çoq samimiy, Allağa şükür, güzel. Başqalar içün men aytıp olamam, lâkin mında bir şeyni köz ögünde tutmaqnı belkim kerek olur. Mesele şunda ki, Qırım gazeti, Golos Krıma olsun, bu Armançıq, olar bağımsız neşirler. Ve qalğan bizim matbuamız bu akimiyetnen bağlı olğan matbuat ve onıñ içün olarğa anda barmağa mümkün, mında barmağa mümkün degil degen şeyler de ola bile. Zaten bu toplaşuv da ötkerilgen yer, bu da böyle bir serbestlik meydanı. Qaradeñiz Production muarriyeti ve anda da toplanğanlarnıñ sebebi oldı ki, Armançıqqa kerek oldı ve bunıñ neticesi, çoq şükür, güzel oldı. Altı yüz abuneciler qoşuldı qısqa vaqıt içinde. Olarğa kerek oldı böyle bir audiovizual teşviqatlar, böyle bir siltem kerek oldı.
Maña köre, baqıñız, Ediye hanımnen biz bağda bulundıq bu mesele boyunca, işte aileviy meseleler boyunca men kelip özüm olamadım, amma elimden kelgenini, işte bu işke qoşulmağa men tırıştım. Elbette, birinci, yekâne balalar içün jurnalı böyle vaziyeti biraz ağır tüşüncelerge daldıra, çünki kerçekten Güzel yapılğan, renkli, em de meraqlı biz abune olamız endi çoq yıllar devamında. Belki de Ediye hanımğa, nu, elbet çoq şeyler aytıldı, güzel tavsiyeler, em de yardımlar oldı. Amma böyle al, bu epimiz içün çoq sualler doğura. Biz içün oqucılar olaraq ve biz içün muarret içün çoqtan çoq sualler peyda ola ve bu suallerge biz bugün cevap bermesek, yarın endi bu mecmualar, yarın bu gazetalar
keç olur.
Devam etemiz, ocam, matbuat sanki bir inkişafqa qapalı kibi körüne, yani böyle tışardan baqam men, men bütün bizim milliy matbuata abuneyim, ebet, bazı vaqıt çoq güzel maqaleler, pek meraqlı şeyler ola, amma bugünki zemaneviy tehnologiya imkânlarını biz qullana bilemizmi? Misal, Qırım gazetasını alalım. Közde tutmaq kerek ki, basma matbuat, bu konservativ matbuat. Mına, men de kimerde Bilesizm, öyle tüşüne edim, nasıl mümkün gazetni böyle bir zemaneviyleştirmege, şu cümleden belkim dizayn vastasın, daa bir tarafın yahşılaştırmağa ve oquyıcı onı qoluna alğanda bir böyle biraz bir ne tek münderece ceetinden özüne meraqlı şeyler tapmaqnen beraber, daa böyle bir estetik bir belkim Bir duyğular is etsinmi. Amma men sizge ayta bilem, biz bu işinen oğraşqan edik, dizaynımıznıñ mına eki biñ, eki biñ bir seneleri bam-başqacasına yapmağa tırışqan edik. Men ayttım, birinci saifede resimsiz gazet öyle sanımız çıqmasın dep. Amma bu şeyge bunıñ tesiri olmadı. Tamam şu sıfır yılları, men endi adını aytmayım, o gazetimiz endi aramızda yoq, lâkin Bir gazet çıqtı o vaqıt ve bilesizmi, çoq böyle resimli, renkli. Men atta bu gazette çalıştım. Qısqa vaqıt içinde, ümüt etem. Asıl sual bu degil.
Ben herhalde anlatıp olamadım kendimi. Yoq, yoq. İnternet imkânları, bugün misal bu, biz baqamız, bu zemaneviy gazetalar var internette ve bir çoq aboneleri var. Misal, bazı maqaleler çıqa, bir qısmı bedava oquylar, ondan soñki Paralı, misal, amma böyle meraqlı şeyler qoyalar ortaya, yani internetniñ küçüni qullanmaq. Mülkhanım, belki men bir iki söz qoşarım. Bilesizmi, bu muariyet işi iqtisadiyatke, iqtisadiyatnen bağlı. Ve biz bilemiz, bizim matbuatımız nasıl iqtisadiy alda buluna, afsus ki. Ve elbette, Bu gazetler amazın, meselâ, Qırım gazetinde endi yaş jurnalistler biz çalışalarmı asıl? Çalışmaylar. Yaqında aldıq. Yaqın, yaqınlarda aldınız. Endi, amma bu internet meselesini yaşlar, olar biraz siltem onı, öge çekmek kerekler. Eger gazetlerimizde bugün böyle bir esli-başlı ya da endi çoq tecribeli jurnalistler çalışsa ve yaşlar olmasa, Elbette, belki, çoq yıllar devamında çalışqan insanlar, olarğa şimdi bu yañı fokuslarnı ögrenmek biraz,
da, biraz zor olur.
Yañı nesil kerek, yañı qan kerek. Bu, müerritlerimizde daimiy sürette böyle bir yañı-yañı insanlar qoşulsa, Yañı ğayelernen, yañı böyle bir bilgilernen qoşulsa, belki bu iş daa da ögge keter edi. Amma şimdiki vaqıtqa köre, gazetlerimiz yaşlarnı celp etip olamaylar. Naci hanım, evet, yaş nesilniñ temsilcisi olaraq size bir sual. Kelecek on yılda siz matbuat industriyasını nasıl köresiñiz? Yani biz Eger bugünki var olğan bizim milliy matbuatımız ve ya kelecekte köreceğimiz yañı matbuatlar nasıl olması kerek? Yani biz neye azır olmamız kerek? Belki on yıl soñra iç de kimse kâğıt üzerine gazeta alıp oqumaycaq, belki daa başqa bir şey olacaq. Amma biz bunları yaşatmamız kerek, milliy matbuatımızı bir şekilde yaşatmamız kerek. Ne beklememiz kerek sizce? Büyük bir sual. Elbette biz köremiz, bir qaç yıl içinde Bu informatsiyanıñ işletüvi bütünle deñişti. Sotsial bağlar ayatımızğa kirdi ve vaziyetimiz deñişti. Şimdi oqucılar malümatnı, bilgilerni, haberlerni sotsial bağlarda oquylar. Ve elbette biz bu büyük bir dalğanıñ bir çetinde qaldıq. Çünki, birinciden, iqtisadiy meselesinden. İqtisadiy meselesinden yaşlarnıñ böyle bir celp etilmemesi çıqa. Onıñ içün bu işni yaşlar biraz ögge çekecekler. Böyle bir tecrübeli jurnalistler de bizge kerek, çünki olardan mündirici. Bu forma meselesi, ileri tuf meselesi, sotsial bağlar meselesi o yaşlarğa bağlı. Eger biz bu eki tarafnı birge birleşsek, birinciden, tecrübe, manalı, teren maqaleler, meraqlı, işte böyle bir keniş felsefiy nazar Ve ekinci taraftan bu yaşlarğa ait siyasiy bağlarnen olğan olarnıñ bilgileri, olarınıñ böyle bir zemaniviyligi birge kelişse, demek, böyle bir matbuatımız ilerilecek. Yani bugün bağışlañız, bugün. Eger böyle olmasa, biz ayrı, ayrı olaraq, yaşlarımız sotsial bağlarda olur, Başqa informatsion saada da, başqa informatsion müitte bizim böyle bir üyken nesilimiz, o öz böyle bir alemde qalır. Yani bugünki misal, men baqam, Avdet gazetası, biraz daa aktiv belki içtimaiy ağlarda, Biz bugün, bugün milliy matbuatımız kendisiniñ mevcudiyetini içtimaiy ağlarda daa küçlü köstermesi kerek. Bu çıqa ortaya, öyle mi? Çünki belki yarın. İşte, içtimaiy ağlarda, no, meselâ, men bilem, Qırım gazetasınıñ saytı peyda oldı, da, ya, amma bu iş çoqtan yapılacaq kerek edi. yapılması kerek edi. Ve güzel-güzel saytler, güzel-güzel böyle içtimaiy ağlarda çalışmaları, bu, elbette, endi matbuat bekim degil, bu, elbette, bekim endi marketing. Amma zemaneviy ayatımızda biz endi bu. Zenaatnı da menimsemek kerekmiz. Çünki men pek ister edim sadece jurnalist olmağa, sadece meraqlı maqaleler yazmağa ya da sadece güzel reportajlar yazmağa. Amma, meselâ, canlı radio endi başlağan soñ, men endi mecbur oldım bu siyasiy ağlarnıñ içine de kirmek. Olarnı biraz ögrenmek, nasıl çalışalar, nasıl insanlarğa bu güzel-güzel yayınlarnı tarqatmaq mülkün. Bu, işte, bizden çoq şeyler talap ete, bugünki zamanımız. Çünki tehnologiyalar pek tez inkişaf ete, biz olarnıñ artında yetiştirealmaymız.
Kene bir kün biz konudan, mevzudan mevzuğa keçecemiz, biraz hızlı bir ilerlemek içün. Maña köre, matbuatımızda bir fikir fukareliği var, bağışlañız meni, şu manada aytam, ebet, bazı siyasiy mevzular, mevzular olsun, bazı tarihiy mevzular, edebiy parçalar olsun, çoq böyle klassiklerimizi bastıramız, çoq güzel tarihiy maqaleler çıqa gazetalarda, pek meraqlı bunlar. Amma bu hayatımıznıñ bir tarafı, yani şöyle aytam, bizim eski Medeniyetimizi, menliyimizi qorçalama azmi azçıq böyle, onı genç nesile eşittirme, duyurma. Amma alalım biz, baqayıq bir Tercüman gazetasınıñ vazifesine ve zamanındaki missionına. O, nerdeyse çeyrek asır bir cemiyetniñ her saada, iqtisadiyattan içtimaiy saa, ilimden edebiyata, her yerde on adım önünde edi. Yani bütün taraftan yol köstere edi. Amma bugün bir içtimaiy, iqtisadiy, geostratejik, geopolitik saalarda bugün bizim milliy matbuatımızın halqa kösterecegi bir yol ben köremeyim. Misal, belki men bir alam misal, rus ve ya ingliz ve ya türk ciddiy böyle milliy mecmuayı ve ordaki kolumnistika Sektörniñ, industriyasınıñ baqamız, çoq ciddiy şeyler ola, ve biz bunları köremeymiz. Bizim şeyde bunıñ, bunı ne yapmamız kerek? Şimdi şey añlatmaq içün, bir taraftan, bir taraftan biz milliy matbuatımıznıñ vazifesi bizim tilimizni qorçalamaq, menligimizni qorçalamaq, amma diğer taraftan bizim gençligimiz ileri kite. Şöyle olmazmı ki, bizim matbuatımız tek bizim böyle eskiye dönme, onı böyle translâtsiya yapacaq, amma kelecege doğru bir yol köstermeycek ve onı tek qartlar ve edebiyatçılar oquycaq. Böyle olmazmı? Eski dönme demek, tarihımızdan alınğan bir levhalar? Tarihımız, edebiyatımız, adetlerimiz, medeniyetimiz, yani böyle sanki bir bizim Menligimizi qorçalama instrumenti olaraq qalmazmı bu? Ve onı tek kim oqucaq? İşte, belki elliden soñra, altmıştan soñra ki, şimdi oquylar. Amma yañı nesile baqam, onlar, yani altmış, yetmiş yaşında insanlar ana tilinde qonuşmaylar.
Bu ritorik sual. Bu dünya boyunca, tek dünya boyunca böyle bir aqım ve vaziyet degil, bu evelden de öyle edi. Men özüm, mına, men student olğan, men jurnalistikada oqudım, amma men sovet gazetlerini oqumadım, meragım yoq edi. Ve şimdi de de yaşlarda, bütün dünyada gazetlerin yaşlar oqumaylar. Ve atta siz aytqan, mına, bu qaysı gazetler yapalar özlerin bu içtimaiy ağlarda versiyalarını, olarnı da gençler oqumaylar. Gençler qıdıralar özlerini başqa bir şekilde, başqa mündericede, olar içün bu büyüklerin mevzuları asıl da meraqlı degil. Sen daa çoq olarnıñ, ne deyim, böyle meraqlı, milletke, bilmeyim, menfaatına uydurma etip, bilmeyim, dünyaca meraqlı ne bar eken, onı toplap bir yayınğa qoydurıp körsetseñ, gençler özüniñ bir formatını qıdıralar, özüniñ bir münderecesini qıdıralar. Ve bu, bu nasıl nesiller arasında bar bir bazı añlaşma dey, añlaşmama deyikmi, ya da öyle bir zıtlıq deyikmi, u şey matbuatta da aks oluna. Onıñ içün mında kerekmey ne, ne etmege, qıdırmağa, ne içün böyle, ne içün böyle. Gençler özüniñ vastasınen ve içtimaiy ağlarınen özüni milliy mensüpligini ve, ne deyim, tarihine bağlı, kene de til olsun, krizisçiler bar. Evelide, altmış seneleri, Bu, bizim milliy areketteki eñ faal gençler toplanğanda olarnıñ toplaşuvı, siz belleysiz, ana tilinde keçe edimi? O vaqıt endi bu bozuqlıq bar edi ve o ale daa devam ete. Amma nasıl mına insan büyükleşken sayın dinge daa da bir sarıla, yaqınca ola, bir felsefiy bir insan ola ve bir şeylerni añlamağa bağlay, mında da tamam öyle. İnsan ketken sayın milletniñ, bu dünyada olğan rolüni añlamağa başlaydı ve bu şeyler episi neticede kelip mına bu matbuat degende, ebet, biz tek basım neler matbuatını degil, biz mında, biz daa tilimizge almadıq, radionı ayttıq, amma eñ şimdi küçlü bu internetten ğayrı klassik ananeviy matbuat vastalarından bu televizion formatı. Ebet de, bunda alacaq televizionda gençler çoq baqmaylar. Ve böyle bir baqsaq, anda televizion jurnalistleri, bilesiñ, terisinden çıqmağa azırlar ve öyle bir şeyler yaqmağa meraqlı olsun, eglence olsun, bilmeyim, daa bir şey olsun, faydalı olsun. Gençler televizionni da çoq baqmaylar, meraqlanmaylar. Onıñ içün mında bu şeyge raat baqmaq kerek, bu şeyni añlamaq kerek ve kerçekten de, siz aytqanday, mına, gazet, o, o, o, konservativ, klassik bir şekil. Onıñ içün o, kerçek, onıñ başlama, oña diqqat ve meraq peyda ola elli yaştan soñ. Bunı qabul etmek kerek ve bunı ne. Amma bizim milliy matbuatta bir çoq güzel şey bar. Men oña eminim. Mına, bizim gazetimiz, Allağa şükür, dört biñ buçuqqa yaqın qorantalarğa bara. Er bir qorantada bar, kimler ala, büyük üyken nesil ala. Olar alırlar, oquylar, anda bir meraqlı, faydalı ya da canğa tigen, ya da bir bizim milliy menfaatımızğa barıp toqunğan, tarihnen bağlı bir meraqlı bir şey olsa, o dey, balam, oğlum, torunım bilmey, kem bir şey, mına, a bu şeyni sen bilmek kereksiñ, ya da özü oquy, özüniñ sözlerini oña tariflep bere. Bizim milliy matbuatnıñ rolü bundadır. Em de men bu yerde siznen, men razım. Biz daa da ziyade bir keskin, teren, siz aytqandayin, felsefiy terenlikni taşığan mundericege, metinlerge ıntılmaq kerekmiz. Lâkin bu bizde nasıldır bir esas episi bir bar. Onıñ üstüne daa bir şeyler, bir şeyler qurmaq kerek. Onıñ içün Müelliflerini tapmaq kerek. Aqıllı insanlarğa olar, bazıları utanalar, bazıları saqınalar, yoq, bu maña kerekmey, deyler. Ana, olarnı azçıq bir laqırdı ettirtmek kerek, olarnı celp etmek kerek, olarğa körsetmek kerek. Sen özüñ taşığan ya da barıp tek auditoriyada ya da qonşularğa, anda-mında sıñırlı insanlarğa meraqlı, aqıllı şeyler aytqanıñ, bu nelerni, metinlerni, ğayelerni. Çıqarıñız matbuatqa ve men aytam ki, nerede bilesiz, feysbukta. Ne qadar oquy siz anda, otuz, qırq, olsun yüz adam. Ya çıqarıñız mına eñ meraqlı şeylerin biz derc eteyik ve biz mına bu usulğa qısmet olsa tezden keçme feysbukta eñ meraqlı şeyler qaysı bir bizim milliy ömrümizge toquna olarnı alıp eñ böyle bir ep olsun epotaj olsun böyle biraz Keskin olsun, böyle bir narazı, belki bazıda umutsız, amma o şeylerini çıqarıp qoymağa. Bu çoq güzel bir fikir, ebet. Amma. Ocam, bir itirazım bar. Siz ayttınız, qırq, yüz adam. İnternette bugün millionlarnen insanlar oquy bile. Anda auditoriya pek keniş. Ve menimce, biz bugün bu auditoriyanı kerekli kibi işletmeymiz. Çünki, elbette, bu konservativ matbuatımız da qalsın. O, meselâ, kino peyda olğan soñ teatr yoq olmadı da. Ve, meselâ, konservativ. Televideniye peyda olğan soñ da gazetler yoq olmadı. Yoq olmadı.
Radio peyda olğan soñ bir şeyler.
İnternet peyda olğan soñ televizion yoq olmadı. Ebet, ebet. Bu episi paralel böyle bir inkişaf etken bir saalar. Amma olar bugün bir birinen qarışalar. Ve meseler bugün Canlı radio bu online radio, demek bu internette çalışan radio. Şimdi bu radio endi videonen oğraşa, çünki bu zamanımız talap ete. Biz istemeymiz barmağa, vaqtnı endi saat on oldımı, barayım haberlerni baqayım. Biz isteymiz, biz istegen vaqıtqa onı seyir etmek. Ve elbette bunı da köz ögünde almaq kerek. Amma, vot, Muhammed bey, siz soradıñız, bu soñki zaman tarihımıznen böyle bir bağlı bir maqaleler, olar pek mot oldı. Fikirleşüler. Fikirleşüler. Bilesizmi, belki bu bir terapevtik bir Nasıl netice? Çünki tarihımız öyle bir accı ve biz böyle bir accı zamanda ya da böyle bir adiselerde olğan soñ biz özümizge biraz, nasıl anlatayım, özümizni biraz tınçlandırmaq bir bir melem qıdıramız. Ve belki de bu melem biz tarihımızda qıdıramız, ğurur içün, öz miletimizniñ bilgileri, tarihımız aqqında bilgiler bizni bugün biraz ruhlandıra. Belki onıñ içün pek populâr oldı.
Evet, amma bu işniñ bir tarafı, bu kerek.
Men bunı, bu da asıl bir mesele.
Yaqında Facebookta kene oqudım, biri ayta, Men qırımtatarım, men ğururlanam, men bir şey yapmağa istemeyim. Yani, añladınız, ya? Yani, bu işe kirmez. Mem kibi.
Mem kibi, böyle.
Şimdi, demek istegenim, başqa bir mesele bar. Şimdi, bu milliy matbuat, ebet, Bekirğa ayttı. Elli yaşından soñ, altmış yaşından soñ. Amma öyle bir vaziyete keldik ki, bugün, bugün elli, altmış yaş arasında insanlar ana tilinde laf etmey. Ebet, yüreginde bir şey olacaq, keleler, aytalar, pek isteyim ana tilinde ögrenmege, amma işte öyle oldu, ögrenemedim, atta balasını alıp kite, bala bağçesine bere anda ve tüşüne ki, andan balası ana tilini ögrenip kelecek. Evde laf etilmese, kimse ögrenmiyor ana tilini. Ben, yani milliy matbuatnıñ kelecegi aytqanda men bunı tüşünem. Misal, elimizde bir bala, balalar mecmuası bar. Misal, o da açıdan emiyetli, o balaçıqlar oradan ögrense. Yani böyle, yani şimdi bir taraftan bu milliy matbuat meselesi. Diger taraftan ve biz yetiştirmemiz kerek. Yani milliy matbuatta ana tilinde tüşüngen, yazan, çoq teren felsefiy şeyler yazan insanlar kerek. Diger taraftan, men inanam ki, Rusça, ukraince, inglizce yazan çoq küçlü publitsistler kerek bize, çünki biz öz derdimizi dünya duyurmamız kerek. Diğer taraftan bu, yani, misal, rusça yazılğan, yazan publitsistler ve rusça neşir etilken matbuat da bizim, yani, bizim meselemizi ortaya qoysa, bu milliy matbuat sayılamı, ocan, sizce? Baqıñız, şimdi mına siz ayttıñız, men de razım, şimdi de öyle fikirler aytıla. Rus publitsistikası şimdi özüniñ bir çeçeklengen bir devrine kene kele eken, bazı bir böyle krizislerden soñ. Amma, men aytmaq isteyim, ne qadar anda Rusiyede yaşay, bir yüz qırq millionğa civarında insan yaşay, olardan bu siz aytqan teren fikirli ve yazmağa büyük usta olğan qalem saiplerini oquy, On biñlernen, patlansa yüz biñlernen insanlar. Bizim misalimizde, eger de, bizde de şu proportsiya ola bile. Amma, misal içün, biz öyle insanlarnı tapsaq bile, olarnı oquycaq, bilmeyim, çoq insan degil, teessüf ki, añlaycaq insan. Onıñ içün bir yerde, amma biz kene de desek, biz açıq, biz özümüzni nisbeten bir kütlemiz içün yazayıq desek, demek, biz bu plankanı azıcıq, bu seviyeni azıcıq tüşürmek kerekmiz. Çünki asıl da matbuatnıñ tili o öyle şey. Siz mına bana ayttıñız ki, kolumnistler. Ebet, belki öyle olmaq kerek. Yani bir neşirniñ içinde, onıñ çerçeve nesinde, sıñırında olacaqlar. Er kes bu olmaq kerek. Asıl da biz içün, men şu modelge çıqmaq istey edim, aileviy gazet. Ve millet içün de böyle bir aileviy gazet ne ceetten? Anda Pek öyle bir, ne deyim, böyle bir temizlengen, yüksek seviyeli felsefiy fikirlerniñ oquma atı olsun, özümizniñ aramızdan olmasa da, amma tercime etilgen ve böyle mürekkep tilde yazılğan şeyler de olmaq kerektir. Ve sade insanlar, qaysı bir anda bazarda laf etmege ögrengenler işte, olarnıñ til nesinen, ihtiyacınen ve sıñırınen, öyle, leksikasınen öyle laf etken, o insanlarğa da. Büyüklerge de, küçüklerge de, aqıllılarğa da ve caillerge de. Biz, biz bu şeyden. Yahut farqlı intellektual segmentlere, misal, var böyle umumiy aileviy, yani qorantay içün bir mecmua ola bilir, ve ya çoq ciddiy böyle felsefiy tüşünceler, edebiy felsefiy tüşünceleri yazğan bir mecmua, yani intellektual segmentlere köre, belki biz o qadar küçümiz yoq bugün. Ya da öyle şey yapmaq kerek, doğru aytasıñız, öyle mahsus, belki ayda bir kere, eki ayda bir kere çıqqan öyle bir Ana mından toplanğan, kim feysbukta yazdı, kim Qırım gazetinde, kim canlı radioda çıqtı, olarnıñ eñ böyle bir qaysı bir cemaatqa, yani bizim eñ oqumuşlı, seviyeli cemaatımızın qısımına doğrulanğan şeylerin, metinlerin alıp, eserlerin alıp, olarğa böyle olsun, daycest şeklinde çıqarmağa ve aytmağa, mına bizim seviyemiz dep körsetmege. Ne içün bu kerek? Menimce, çünki yüzde beş oqusın onu, yüzde üç oqusın. Zaten tariy yapan yüzde üç, yüzde beştir. Amma biz eger o tüşünceyi meydana ketirmesek, yaratmasak o seviyede, o zaman bizim o tüşüncemiz inkişaf etmez. Biz daima işte tilimizi hor çalayıq, şu seviyede qalırıq diye.
Elbette, men siznen razım. Belki de böyle matbuat ara mecmua peyda olsa ve matbuatta basılğan eñ güzel, eñ teren, eñ meraqlı, eñ belki de epotaj maqaleler bir yerge toplansa ve, bilmeyim, dayjest kibi yılda dört kere çıqsa, belki de bu yahşı olur edi. Çünki biz bilmeymiz, meselâ, men abune oldım bu gazetke, o gazetke abune oldım, O, digerine abone olmadım ve neler aqqında yazalar, men onı bilmem. Belki de bu güzel bir ğaye. Amma, elbette, bizim böyle bir vnutrikorporativ ğayemiz bir olmaq kerek. Bir-birimizden biz duşman körmek kerekmeymiz. Çünki biz bir-birimizge raqip degilmiz. Men milliy matbuatnı aytam bugün. Elbette, biz bu işke yanaştıq. Demek, biz bir şeyler aytmaq isteymiz insanlarğa, bir şeylernen paylaşmaq isteymiz ve bir-birimizge qol tutsaq, yardım etsek, o zaman yahşı olur. Bu armançıqnıñ vaziyeti bunı pek yahşı kösterdi.
Yahut başqa bir insan

Bunı bir qaymaqlı qave içerken tüşünirmiz. İnşallah.
Qaveñizge qaymaq.
Evet, çoq güzel.
Devam etemiz. Mına bu slogan. Super. Devam etemiz. Halqımız içinde bir depressiya bar bugün ve çoğu ayta ki, bugün Qırımda bir şey yapmaya çare yoq. Bu biznes içinde keçerli, bu erangi bir içtimaiy leyha içinde keçerli. Vetanı bıraqıp ketkenler bar ve atta şimdi bazı insanlar belli bir sebeplerden dolayı gide bil, kite bilir. O, tamam, ona kimse bir şey aytmay. Amma bu iş sanki böyle popularizatsiya yapıp da, öleleri de bazı vaqıt çıqa. Amma soñ vaqıt ebet, içtimaiy ağlarda buna qarşı bizim intellektuallerden çoq ciddiy bir qarşılıq alğanları içün bugün bu mesele biraz ekinci plana ketti. Qırımda çalışmaq zor, amma mümkünmi? Bu saada biz ne yapmamız kerek? Sual böyle. Qırımda biz mında çalışmağa, yaşamağa, ilerlemege keldik. Onıñ içün, elbette, siz yahşı ayttıñız, ketkenlerni de añlamaq kerek ve olarnen bağ tutmaq kerek ve olarğa ümüt aşılamaq kerek ve bu yarınmı, bursqumı, qaysı bir künü vaziyet endi Alla bile ne olacaq, o, bizge bağlı degil. O, Ukraina da bağlı degil. Onıñ içün endi men Ukrainanı aytam, çünki ekseret bizim soñki vaqıtta ketkenler o topraqlardadır. Onıñ içün olarğa, olardan toqtamayıp soramaq kerek. Vaziyet deñişecek, deñişmeycegi bizge bağlı degil, amma siz episi bir fursat, imkân tapqanıñıznen kelmege bir imkânlar buluñız. Bu şeylerni, ebet, aytıp turmaq kerek. Amma. Mında da, kene de siz aytqanday, böyle bir müit saqlamaq kerek, böyle bir dostane, arqadaş, böyle bir munasebetli olmaq kerek, bir birimizniñ canımıznı ağırtmayıp. Amma, elbette, men bilem, öyle insanlarnıñ qaysı ki, belki men içimde de özüm, doğrusını aytqanda, öyledirm, bazı bizim vatandaşlarımız bu vaziyetke köre bazı sıñırlarını keçeler. Ve elbette, mında da endi tüşünecesiñ, nasıl olarnen munasebet qurma. Biz bu, biz bugün matbuat aqqında laf etemiz, kene de matbuat meselelerine ve meydanına qaytacaq olsaq, bu, bizim aramızda da bu şeyler, ne deyim, sezile episi bir, sezile. Ne ceetten? Çünki bar, mına men ğururnen aytam, Qırım gazeti bu başından mustaqil, serbest ve böyle bir bağımsız gazete edi. Ve öyle de olıp qalmaqta. Ve bizge anda kirmek, mında kirmek, devlet yardımı, bir şey, bir şey degende, ana, aylıqlar öyle, biz bu şeyge barılmadıq. Çünki serbest bizim şaraitimizde ve bizim milletimizniñ ümütlerini köz ögüne alacaq olsaq, biz içün serbest kimdir, episi bir olmaq kerek, serbest matbuat. Ve akimiyet bu parasını bergen soñ, biz bilemiz, o, özüniñ düdügini çaldıracaq. Bu, bu kesin-kes. O, evel de öyle edi, belki tap bu qadar sezerli degil. Onıñ içün vaziyet, teessüf ki, aramızğa böyle bir şina anda-mında qaqqan kibi olmaqta. Biz bundan tırışayıq, men siznen razım, kene de üstünce olmağa. Ve matbuatta da, mına, men ayta bilem, men de çoq şeylerniñ, matbuatta olğan şeylerni begenmeyim. Lâkin men u şeylerni yapmayım. Maña toqundılar, lâkin men cevap bermedim. Men özümcesine anda yazdım bir qaç mısqıllı şeyler ve öyle de qaldı olar. Maneler böyle şekilinde. Vaqtı kelse, elbet, men olarnı meydanğa çıqarım. Endi böyle külmek içün, işte bu ana keçmişte böyle-böyle şeyler edi. Amma biz tüşünmek kerekmiz, mına biz şimdi bir fikirge keldik, men aytar edim, mına bu, Daycest şekilinde, biz onı basma şekilinde birinci vaqıtları ağır olur yapma. Onı becermege kene de insan kerek. Ekinciden, onı şeklini tapma kerek ve men böyle esem, o bekim internette yaşacaq. Yani içtimaiy ağlarda yaşasın, yaşap ketsin. Soñ onı bir başqa imkânını tapsaq, yaşamaq şeklini, biz o şekilge onı keçirsek, o daa da güzel olur edi. Çünki kâğıt, bu kâğıt. Bu ebediy saqlanacaq, onlarnıñ mülkün kitaphanelerge yollama ve anda insanlar faydalana bile. Pek güzel. Sizge köre, bir tecrübeli jurnalistsiniz ekiniz de, yaş nesil içün, ve yaş olmasın, birisi bir ğayeyle çıqtı, gazete açmaq istey, ne tavsiye etersiñiz?
Böyle ıntıluvlar bir qaç kere oldı. Men aytam, men bu işge biraz, mına men nasıl özüm ömür boyu jurnalistikadan oca olıp, men özüm bu işge er vaqıt şübenen baqa edim. Çünki jurnalistika ögretmeye mümkün degil. Ve mında da ayta bilem, eger de böyle klassik ana o konservativ şekilde gazet çıqacaq olsa, ya gençler içün, bu Qırım boyunca bir vaqıt olmadı öyle şey. İntıluvlar oldı, boğuldı, olmadı. Mına balalar içün bu pek qıymetli. Bu biz içün, men de, men ayta, Qırım gazeti ne olsa olsun, Armançıq kibi balalar içün neşir yaşamaq kerek, o olmaq kerek ve anda biz onıñ cemaat, ne deyim, tesiri astında olmaq kerek. Men ayta, men öyle gençlerge aytır edim, başlañız içtimaiy ağlardan, baqıñız, siziñ abunecileriñiz, oquğan insanlar olurmı, siz öyle bir biziñ gençlerimizniñ kütlesiniñ diqqatını celp etmek içün o seviyege köterilirsizmi? Köterilip olsañız ve siziñ abunecileriñiz olsa yüzlernen içomanda bizim vatan, genç vatandaşlarımız, ana soñ tüşüñiz onı nasıl matbaa şekiline keçirmege. Men böyle körem. Onıñ içün aşıqmağa kerekmey. Naciye hanım, siz? Oy, bu, bu da bir mürekkep bir sual. Ebet, jurnalistika o tesadüfiy insanlarnı sevmey. sevmegen bir zenaat. Bu, elbette, böyle saat sekizden beşke qadar çalışacaq iş degil, o, ömür tarzı. Ne yapsañ yap, meselâ, men bugün yaş ana, amma bütün ğayelerim, bütün fikirlerim kün devamında tek balanen degil, amma candan sevgen işimnen de bağlı. Nasıl bugün yaşaycamız? Meselâ, Canlı radio, o, böyle bir, o da içtimaiy bir leyha. Bir bir kimseden bir yardım biz almaymız, devletten bücetinden yardım almaymız. İşte, bugün biz, meselâ, biz öz modelimizde biznesnen böyle bir çalışmağa isteymiz. Demek, endi yapacaq leyhalar belgilendi, işte, yavaş-yavaş biz isteymiz olarnı monetizatsiya, bar zemaneviy bir söz, olarnı bu ceetten biraz pekitmek. Çünki bu iş yapılmasa, o da, bu leyha da boğulır, ocam aytqanı kibi. Ve bugün bir şeyler yapmağa istegen insanlar, men böyle insanlarnı sevem. Çünki bu işni başlamaq kerek, amma başlamaqtan ğayrı bu işni devam etmek kerek. Ve eñ esası, başlamaq degil. Başlamaq, bu entuziazm dalğası üstünde bu iş yapıla tez, amma devam ettirmesi, onı qol tutması, onı bir cıddiy çalışması bu üstünde, bu eñ esas. Eger buler yaşlar bugün peyda olsa, men olarğa açıqım, kelsinler, elimizden, qolumızdan kelgenini yardım eterik.
Devam etemiz. Şimdi bütün musafirlerimize sorulan bir taqım sualler bar, size de onları sormağa isteymiz. Size köre milliy elita, bu kimler? Bir halqnıñ milliy elitası.
Milliy elita degende çeşit insanlar çeşitcesine yanaşalar. Kimdir bunda köre Feraset, aqıldanelik, milletke fayda ketirgen, milletke bir yol körsetken, milletniñ menfaatını ve ğayelerini, mefküresini birleştirip, oña bir, ne deyim, böyle bir Yıldız kibi körsetken insanlarnı, bunı becergen, bu bir taraftan. Ekinci taraftan deyler, bu çoq böyle bir intellektual ve medeniy erbaplar olmaq kerek, qaysı ki, özleriniñ Tar saasında bir belli bir muvafaqiyetke irişip ve milletni tışta tanıtıralar. Ana, olarnı da elita demek. Kimdir bu añlamğa tek siyasiy yolbaşçılarnı qoşabileler, qaysılar ameliyatqa kelgende o milletni nasıldır bir halqara meydançıqlarda taqdim eteler ve milletniñ adından onıñ sesini çıqarıp, onı dünyağa belli ettireler. Bizim vaziyetimiz bu cietten biraz özgün, hususiy demem mülkün ve özüniñ böyle incelikleri bar ebet. Onıñ içün men sayam mında elita bizim halqımızıñ misalinde eñ evelâ böyle bir maneviy, ruhiy, Ve aqıldanelik ceetinden, em de belkim terbiye ceetinden, moral ceetinden böyle bir ibret olğan insanlar. Ve o insan öyle, o belkim, belki, bilesizmi, mına, men pek ürmet etem bir insannı, onıñ adını mında Abkerim Velilâyev, misal içün. Öyle insanlar, Allağa şükür, aramızda az degil. O adiy aydavcı olıp çalıştı. Amma onıñ şiirlerini oqusañ, O, olsun, o aveskâr seviyede, o şairler dep, bunı bu şiirde olğan. Amma episi bir, o insan tırışa, bilesiz, milletniñ, halqnıñ, etraftaki onıñ vatandaşları rahatsızlağan meselelerin o şiir, olarnıñ bütün sesi odır. Belli bir dairede. Onıñ içün mında biz, ebet, ögrendik, öyle, o tasilge de bağlı, e, tasil seviyesine, bilgi seviyesine. Amma men ayta bilem, mında elita, elita kim halqnıñ itibarını qazanıp oldı ve oña aytmağa doğru, ümütli. ve oña onıñ kelecegini körsetmege özüniñ aqılın ve imkânların, iradesini celp etmege bilgen insandır. Elita. Yani veya bir insanlar, yani bir çoq insanlar, birisi iqtisadiy saada, birisi edebiyat saasında, birisi ticaret saasında, birisi siyaset saasında. Tabii, mına bizde, misal içün, mına, mümkün edimi saymam, men o insanı, mına, rahmetli oldı, biz onı pek saya edimiz, seve edimiz, bile edimiz, mına, Refat Appazov. O bizim halqımızın elitasımı? Mında azçıq bir sualler doğa sanki. Şübesiz, o atta, o vaqıtlar Sovetler Birligi seviyesinde öyle bir var edi. Ya da yaqında mına biz onıñ adını çıqardıq, çünki gizli edi. O atta bu emek qaramanı olğan Kerim Bekirbayev uçaqlarnıñ meşur konstruktorı eken. Biz onı bilmey edik, onıñ adı gizli edi. Bu o bizim milletimizniñ, olar çalıştılar Vatandan uzaq. Halqımız sürgün olunğan yerlerden uzaq, bağları bu halqnıñ yoq edi. Bizni halq olarnı bilmey edi, tanımay edi. Tek bir fursat olğanda bir şey, bir olar Refat ağa Appazov rahmetli kibi işte peyda oldı, Qurultay delegatı, atta bir qısqa vaqıtta Meclis azası da oldı. Bu, demek, bu, o, bizim vatan, olar, o insanlar ve öyle insanlar çoq edi, qaysileri biz ne aytamız işte, mına bizim o zamanğa kelecek olsaq, o vaqıt bizim eñ büyük içtimaiy öyle bir seviyemiz ne edi, o milliy areket edi, qanda insan, o cail, belki o bir sınıf bitirgen ya da bilmeyim, anda doktor, professor, Refik ağa, rahmetli Muzaffer Olar o vaqıt bizim elitamız milliy arekette edi, öyle añlay. Şimdi de men onıñ içün bu paralelni ketirem. Eger de o insanlar bizim cemaatımızğa hızmet etemi, onıñ ömürinen, onıñ ne dedim, kene de arzularınen ve onıñ maqsadınen ve onıñ menfaatinen yaşaymı, aña olar elita. Çoq güzel, çoq güzel bir tesbit ettiñiz. Tek teren mevzu bu. Bu mevzuya, yani bir saatı biz bu mevzuya masraf etmemiz mümkün. Ayrıca mümkün qalğan. Evet, ayrıca mümkün.
Naciye hanım, milliy elitayı yetiştirme mevzusında, misal, şöyle bir şey, er bir iş adamımız, küçlü iş adamımız bir insanı alsa, genci, aspiranturasından, magistraturasından, aspiranturasından, doktoranturasından, Devam ettirse, aceba bu hayalmi, olabilirmi böyle bir şey? Elbette, ola bilir. Amma buna, birinciden, bu insan milliy ğayeniñ taşıyıcı olmaq kerek. Ocam aytqanı kibi, çoban olsa, olsun, amma içinde milliy ğaye olmaq kerek, Qırım degen sözü oña boş olmasın. Ve şimdi meraqlı bir kitap oquyım, Mihail Zıgır, bu meşur Zemaneviy rus jurnalisti. O, Rusiye tarihı aqqında meraqlı bir kitap yazğan ve bu belli meşur metsenatlar, Morozov, Mamontov kibi aqqında yazğan edi. Men, meselâ, bilmey edim, amma olarnıñ qartbabaları, olar krepostnoy ediler. Demek, olar krepostnoy krestyanin bu basamaqtan ulu Rusiyeniñ bütün eñ küçlü, eñ progressiv insanlarğa çevirdiler. Demek, bu qorantadan öyle insanlar çıqtı. Bu krepostnoylarnıñ qorantasından olarnıñ torunları endi meşur metsenatlar oldı. Olar dünyaca paralarnı, meselâ, bu ressamlarğa, teatro saasına böyle bir masraf ete ediler, eñ meşur, eñ körümli insanlarnı celp ete ediler. Ve bu, elbette, öz neticelerini berdi. Bugün Tretyakovskaya galereya, Tretyakov, o da böyle bir kristian qorantadan, qorantadan çıqqan insan. eñ güzel zenaatına saip olğan. Demek, elbette, çoq şeyler bizim qolumızda. Bugün çoq, meselâ, vatandaşlarımız, olar biznesnen oğraşalar. Amma bu, rusça desem, sotsialnaya otvetstvennost degen bir kelime bar, amma olarnıñ arasında bu sotsialnaya otvetstvennost aqqında tüşüngen insanlar. İçtimaiy mesüliyet. İçtimaiy mesüliyet aqqında tüşüngen insanlar az. Ve bu fakt, bu böyle insanlarnı, milletni tek biznes ceetinden degil de, amma böyle bir kelecegini tüşüngen insanlarnı biz bilemiz, çünki biz olarnen sıqı bağda bulunamız. Amma böyle insanlar çoqça olmaq kerek. Ve biz bilemiz, bugün zengin qırımtatarlar bar, bu endi sır degil. Amma sotsial, içtimaiy mesülietligini taşığan insanlar Bugün, afsus ki, az. Eger olar çoqça olsa, demek, bu iş de bir yerden endi baracaq. Şimdiki, aslında, bir soñraki suallerimiz matbuatla bağlı degil, belki, amma bunlar emiyetli bir mevzular. Naciye hanım, pek şimdi qıymetli, mana men de aldım özüme, kerçekten de bu da pek elitanıñ bir çizgisi ve alâmeti olmaq kerek, onsuz elita olıp olamaz. Bu, mına bu mesüliyet sezin, milletin taqdiri içün sezilgen mesüliyet. Yani kene de, ya da içtimaiy mesüliyet. Milletin taqdiri közüne, köz ögüne alıp mesüliyet sezmek. Yani şöyle diyebiliriz, erangi bir saada Belli bir seviyege gelgen, bir şey qazanğan ve içinde bir milliy mesüliyet taşığan ve kendi seviyesinde cemiyetke yol köstermege ıntılğan ve yol köstergen bir insan diyebilirmiz. İsmail Gaspralı'nıñ bu mevzuda. İntılğan. İntılğan, en azından, intılğan.
İsmail Gaspralı'nıñ pek meraqlı bir Mahallesi bar edi, rusça oqudım men o mahalleyi, Naşa intelligentsiya dep. E, ayta anda, bizim acayip bir intelligentsiyamız bar, dey. O, dey, kendi alında bir insan, dey, bir mevzuda bir şeyleri de, bir seviyeye de kelgen belki, amma ne tilinden, ne edebiyatından, ne dininden bir alâqası yoq, hatta utana de, dey, dep ayta. İç biz tüşünebilemiz, dey, bir fransız, ingliz veya ermeni Entellektuali, ziyalısı olacaq da, ana tilinde qonuşmacaq, bilmecek. Amma bizimkiler öyle dep o zamanda bile bunı yaza. Ebet, biz böyle etrafına dönüp, bu mevzuyı qapatam, yoqsa biz gömülirmiz bu meseleniñ içinde şimdi. Olmasa, men, men qısqa bir hulâsa ister edim çıqarma. Bilesizmi, er şeyniñ böyle bir lafnen bitmesin deycek olsaq, mana biz laf etemiz, bunda nasıldır bir ğayeler. Men de başqa yerde, atta yazacaq olsam, özüm Bir qıyınalğı, men belki bularnı aytıp olamam. Amma biz laf etip, bir-birimizge bir tesir etip, siltem etip, biz o şeylerge, o fikirlerge kelemiz. Onıñ içün mına bizde atta yoq böyle bir şey, öz kimligimizni sözler ile körsetken böyle bir añlam. Onı çıqarmaq kerek. Ekinciden, mana siz şimdi mesele qoyğan bu elita. Kim bizim şaraitimiz, bizim milliyetimizniñ şaraitinde, bizim milliyetimizniñ şaraiti çoq özgün. O da bir ayrı mevzu. Biz ne ceetten başqalardan farqlımız? Taqdir ceetinen, bugünki vaziyetimiz ceetinen. Onıñ içün mına bizim milliy elitamız, O kimler ola bile? Başqa, ve bizim, bizim elitamızın başqa elitalardan, başqa milliy elitalardan farqlığı neden ibaret? Mına biz bu şeyni laf etip de, bir formulalarğa, bir kelimelerge kelsek çoq güzel olur edi. Asıl Edem faytoncı pek güzel bir leyha ile ortağa çıqqan edi, bir antsiklopediya, ya, qırımtatar milliy Ziyalılarnıñ entsiklopediyası diye bir çalışmaya başlağan edim, o iş toqtayıp qaldı. Afsus. Güzel bir şey çıqabilirdi, misal, orda bir cedveller yapılıp. Añlağanıma köre, o kerekli yardımnı toplap olamadı. Toplap olamadı. Amma güzel.
Güzel bir leyha.
Soñ suallere kelemiz. Qırım halqımıznıñ milliy gayesi barmı bugün, sizce? Yani umumen biz halqımızı alamız ve bir milliy ğaye, biz ketkenimiz yolu köremizmi? Milliy ğaye, siz onı sorağanda ve asıl da onı lafı çıqqanda biz añlaşmaq kerekmiz, biz neni közde tutamız? O nasıl bar, kim, qanda o bar? Bizim qafamızda barmı ya da milletniñ içinde o yaşaymı o ğaye? Bunı, bunı aytacaq olsaq, ebet, baqıñız, bizim. Daa otuz-qırq yıl ve ilâhre ondan evel ğayemiz, milliy areketniñ maqsatları bizim ğayelerimiz edi. Eki ğaye, eki maqsat, esas. Daa etrafında onıñ küçükçe soyları da, evlâtları bar edi, amma elbette, bu birinci, bu Qırımğa qaytmaq, Vatanğa qavuşmaq, mında, ne deyim, işte, kene de tamırlarımıznı taşlamaq, atmaq. canlandırmaq. Ekincisi, bu, ebette, edi, bütün normal insanlar kibi, bu Birleşken Milletlerin Teşkilâtı deklaratsiyonında bildirgen bu devletçilik, bu muhtariy şekilde olam, başqa şekilde olam, lâkin er bir normal insan nasıl kiyinip ve dünyağa körünip yüre, ğurur sezip. Millette ise öyle özüni dünyada körsetmek bu devletçiliktir, ebette. Ve ekinci maqsadımız ve ğayemiz edi bu devletçilikni tiklemek. Ondan o devletçilik, bu maqsat deñişmedi. O maqsat ale daa teessüf ki aktual. Milliy ğayege kelgende, men, misal içün, men yazğanda men bu mevzuğa siyrek sepelik toqunam ve men, men içün milliy ğaye eki sözden ibaret. Bu tiklenmek ya da dey ğayrıdan tiklenmek ve degerlik. Bizim millet içün degerlik bu er vaqıt bu qadimiy ve tarihiy çizgidir. Biz küçük az sayı millet olsaq da, lâkin bizim degerligimiz, özgünligimiz küçük. Bu başqalarınıñ üstünde olmaq içün tabiiy ki, degil. Amma biz özümüzün içimizden kerçekten de bir, ne deyim, mustaqil millet sezmemiz içün bu şey mıtlaq kerek. Men milliy ğayeni böyle añlayım ve böyle onı teşviqat etmege tırışam. Naciye hanım. Men yaş nesilniñ vekili olaraq şunı qayd etmek isteyim ki, meselâ, menim içün bugün milliy ğayemiz nasıl, Bu büyük bir sualdir. Çünki men onı böyle bir qısqa, eki söznen, üç söznen añlaşılğan böyle bir şekilde bugün körmeyim. Çünki bir qaç yıl evel, on, on beş yıl evel Qırımğa qaytmaq, bu milliy ğaye edi. Şimdi halqımıznıñ çoqusı Çoqusı Qırımda yaşay. Amma nasıl yaşaymız, nasıl irişmelerimiz olacaq, nasıl böyle adımlarımız olacaq, maña añlayışlı degil. Ve menim etrafımda yaş böyle, yaş nesilniñ vekillerine de biz subetleşemiz bu aqta, biz añlap olamaymız bugün. Belki de ötken nesilden bizge böyle bir aydınlatmaq kerek. Bu meseleni, revizyon yapmaq kerek, bu mesele etrafında subetleşmek kerek. Çünki, meselâ, bugün bu sual menim içün añlayışlı degil. Ve, elbette, devletçilik, bu taktik sualimiz bar, meselâ, taktika bar ve strategiya bar. Eger böyle bir soñki noqtamız bu devletçilik, Amma o, yarın, beş yıl, beş yıldan soñ, on yıldan soñ olmasa, ne yapmalımız? Biz bunı bugün añlamaq kerek. Men, men añlayım siziñ şübeñiziñ. Devletçilik bu, ğaye, o, şimdi olıp olamay. Onıñ içün men aytam, bizge er saada, er ceetten Kerek ğayrıdan tiklemege, yani rusça vozrojdeniyye, vozroditsa. Biz şimdi u şeyge yetip olamaymız. Qalğan şeyler episi onıñ etrafında olmaq kerek ve siz aytqandayın, nasıl biz adımlar bu ğayeni yerine ketirmek içün nasıl adımlar atmaq kerekmiz, ana u şeylerniñ endi soñ belgilemek kerek. Siz degerlik sözüni ayttınız, tsennosti, bu pek müim. Yoq, degerlik, niyet, eto ne tsennosti, tsennosti, o qıymetlikler, degerlik, eto dostoinstvo. Anladım.
Eğer rusça aytacaq olsaq, meni, men teşviqat etken ğayem, eto vozrojdeniye i dostoinstvo. Amma baqıñız, degerlik siziñ böyle bir dostoinstvo olsa, o pek böyle bir abstrakt bir sözdir. Amma, meselâ, men bugün añlamaq isteyim ki, nasıl adımlardan olmaq kerek Bu degerlik. Men daa qıymetlik aqqında, tsennosti aqqında aytmaq isteyim. Çünki eger cemiyetimiz aydın ve er kesge belli olğan böyle qıymetlikler etrafında toplaşsa, belki de biz bir birimizni daa da çoq güzel añlarmız. Çünki men öz dünyabaqışımnen bugün keldim, siz diger dünyabaqışınen keldiñiz. Siziñ de ayatiy tecribeniz menden farqlana. Ve, elbette, biz bir-birimizni añlamaq, bir-birimiznen iş yapmaq içün böyle bir qıymetliklerimiz bir olmaq kerek. Ve bu etrafta belki bugün cemiyetimizde subet qurayıq. Ve bir soñraki, buna şey aytamız, ev ödevi kibi aytamız buna, yigirmi birinci asırda bizim halqımıznıñ missiyası ne ola bilir? Yani biz aytamız, baqıñ, degerlilik, qıymetlilik, milliy irademiz, terbim, şüt, bunlar episi böyle arqağa yönelik kibi, sanki biz bir şey, biz ihya etmemiz kerek, doğru, biz ğayrıdan tiklenmemiz kerek. Amma ğayrıdan tiklenir eken, eger biz maneviy, intellektual ekspansiya, bilmeyim bu kelimeniñ, yani qırımtatarca nasıl aytmaq kerek, duhovno-intellektualnoye ekspansiya, Biz ileri gitmemiz kerek. Çünki ne yaş nesil, eger biz kendi milliy qıymetlerimizle onlara ileri gitme yolunı köstermesek, global iqtisadiy dünya ve raqabet dünya onlar diyecek ki, sen bu halq menliğiyle sen ilerleyemezsin. Bazı insanlar var ki, dünyaya hükmetmek ister, ticaret olaraq, siyaset olaraq. Sen onlara bu qıymeti bermesen, onlar bunı milletin tışında. Bu yolu alıp barmaq ister. Yani bizim asıl da bu taraftan, yani yigirmi birinci asırda bu milletin bir missiyası ola bilirmi? Biz dünyağa ne bere bilirmiz? Çünki bersen alırsıñ. Potantsialımız pek büyük. Çünki biz böyle bir küçke malikmiz, biz bütün Türk dünyasınen, Bir tilde laf ete bilemiz. Bütün Türk dünyasını birleştirmege bilgen bir halqmız. Bu, büyük bir potentsialımız ve bu, bizler içün bu da bir çellenc olaraq ve biz buna yeñermiz ya da yoq, bu da büyük bir sual. Çünki bugün biz milliy ekspansiya aqqında aytmaymız, bugün biz çoq içki, belki de böyle bir Kerekli da degil meselelernen meşğulmiz. Biz şimdi çoqça öz içimizge baqamız, etrafımızğa degil. Men attı baq, milliy ekspansiya aytmayım men. Misal, aynı bugün bir yerde yazğan edim bunı, Stiv Jobslar, Mark Tsukerbergler, İlon Masklar yetiştirmek, onlar ilmiy saada Belli bir seviyeye kelecekler, misal, belki bir çıqacaq yarın birisi Facebook'nıñ analogını ya da Apple'nıñ analogını yaratacaq, amma onıñ içinde milliy değerler olsa, o yeter zaten. Çünki biz, ebet, biz alıp bu er şeye, er yere qırımtatarlığını tıqamazsıñ sen, sen ol qırımtatar, sen ol musulman. Ve sen dünyanıñ zirvesine çıq ve tek söyle, ben qırımtatarım, de. Bu yeter. Amma biz işte bunı er yerde böyle biraz, işte bu aytamız ya biz, bizim strategiyamız ne, biz aqayda kitemiz, ot bu, biz bugün böyle. Çünki biz bu aqta laf etmeymiz öz aramızda. Böyle bir içtimaiy böyle bir diskussiya bizde. Yahşı, güzel, bugün bu yerde toplandıq ve eki saat laf etemiz. Amma böyle bir keniş dairelerde men bu aqta, bu diskussiyanı duymayım, afsus ki. Belki de bu men duymayım. Belki de o bar, amma men bilmeyim. Onıñ içün böyle bir Müit yoqtır bugün bu meselelerni tüşünmege. Bugüz, bugün biz Qırımda qalmaq, ğayrıdan tiklemek bu meselelernen meşğulmiz. Ve, elbette, Stiv Jobslar peyda olması içün iqtisadiyat platforması kerek. Bugün Qırımda bizde böyle platforma, menimce, yoqtır. Men bunı körmeyim. Potentsialımız büyük. Amma çoq faktorlar. Şimdi Stiv Jobs ya da Mark Zuckerbergniñ leyhalarını yapmaq içün istesen Cankoyun bir köyünde otur. E, Gaspıralı bir buçuq asır evel şu küçük yerde oturdı, faqat dünyaya meydan oqudı, internet yoq, avialaynerler yoq, bilmem, uçaqlar yoq, bir şey yoq. Bugün bu imkânlar daa da çoq. Men bilem balaları mında oturalar, yaşalar. Londonda internet magazinleri bar, Amerikada internet magazinleri bar. Ebet, o potentsialımız pek büyük. O mümkün onları yapmağa, amma ki biz eger ki bu saada, hocam, biz bu saada tüşünip, çünki bir şey aytmaq isteyim, bu bu mevzu qapanay, artıq soñuna keldik, soñ sözleri söyleycem. Men, bizim halqımıznıñ üç alı bar, sanki böyle. Bir, biz şikâyet etemiz, Yani memnün deyilmiz, işte bilmem. Biz qavğa etemiz, bir şey talap etemiz. Bir-birimizden qavğa etemiz.
Bir-birimizden veya devletten.
Devletle munasebet alalım veya dünya ile munasebet alalım veya Türkiye ile munasebet alalım. Biz hepsi bir şey borçlu, misal. Biz, ya da üçünci, biz qapanamız özümüze, biz qabul etmeyiz. Amma biz. Bir tüşünsek belki, farq etmez, qaysı devlette yaşasa yaşasın qırımtatarı, Türkiyede, Amerikada, orda o problem yoq, misal, Kanadada, Ukrainada, Rusiyada, men bu cemiyete, men bu topluma, men bu devlete, men dünyaya ne berip olurım? Misal, bu taraftan belki biraz düşünsek, men şu anda bizim haqlarımız var ve onlar verilmey dep aytmayım. O ayrı bir mesele, o, amma şimdi devamlı bunun içinde qalmasaq, yani bu tarafa da bir yönelsek, tüşünsek, çünki bu dünya al gülüm, ver gülüm dünyası. Bersen, alasıñ. Sana ihtiyac olsa, sana qıymet keseler. Belki biraz gençlerimiz, yaşlarımız bu tarafa kitecek. Yani, böyle çoq qısqa, böyle bir, men böyle tüşünem. Yani, bizim milliy ğayemiz ve bizim kelecegimizni qoracaq olsaq, bu yönde sanki böyle bir beyin fırtınası, mozgovoi şturm belki yapmaq kerek bizim ziyalılarımıza. Ocam, ne aytarsıñız?
Men sayam, baqıñız, qaysı biz milletni ya da devletni büyük sayayıq, Amerikanı alayıqmı? Yahşı, Amerika, Amerika olması içün ne, o tıştan başladımı bu işlerin? O içinden başladı, o başta pişti, o resurs, potentsial, küç topladı, soñ özüni dünyağa tanıttırdı. Ebet, o da cenkleşti, bağımsızlığı içün ve onıñ tarihı pek meraqlı. Ve başqa qaysı devletler tırışalar bu dünyada şimdi bir üküm sürmege, bir nasıl bir global, siz aytqandayin, protsesslerge, aqımlarğa tesir etmege, olar da, olar başta içinde metin olmaq kerekler, içinde küçlü olmaq kerekler, içinde bu resurs potentsialları küçlü olmaq kerek. Biz, teessüf ki, Böyle potentsialnen maqtanıp olamaymız. Ve bu mesele Bekimtebet tek sayısında degildir. Mına, japonlarnı alacaq olsaq, olar, baqıñız, bir tar bir yerde, bir malzeme, bir şey yoq, amma nasıl küçlendirdiler, köterildiler. Mesele, demek, tek topraqnıñ küçlügi, zayıflığı, bilmeyim, bir şeysine de bağlı. Yani bu dünyada kesen-kes qaideler çıqarmağa, aşıqmağa kerekmey. Onıñ içün, amma kene de bizim milletimizniñ rolüne ya da siz aytqan kibi, ebet, men missiya degen sözni çoq begenmeyim, missiyadan messiyağa anda yaqın. Hayır, mefküre. Amma siz aytqanday, Biz bu, men böyle añlayım siziñ sualiñizni, biz bu dünyağa, biziñ zemaneviyligimizge, zamanımızğa biziñ halqımız bir şey bere bilemi ve soñ, o da bergen soñ bu ğurur seze bilemi? Mına, biz de Bizim de mına issemiz bar dep. Men belesem öyle insanlar tabu mına misal içün Amerikada çalışa, o doğru Taşkentten anda kitken edi, rahmetli Enver ağa, Qaraman Enver ağanı oğlu Ali, Ali Aliyev, Ali Aliyev çoq, çoq ne edi, biz bekleymiz o ne zaman endi Nobel laureatı olacaq. E, Nevzorov biz mına şimdi lafımızın başlığında o Rusiyeni milliy ğayesini nasıl seslendire o dey. Nobel mukâfatları sayısından Amerikağa yetmek, nasıl Hruşçov evel ayta edi, mına, Nobel çalışılacaq, ebet, mına milliy ğaye, o dey, onıñ fikirince. Amma teessüf ki, Rusiye başqa şeynen oğraşa. Onıñ içün, ebette, biz de bu ğayelerge ve bu bizim rolümüz, deyge, bizim issemiz, bu dünyaviy, Tsivilizatsiya inkişafına neden ola bile, amma biz içün başta kerek bazı içimizde meselelerni çezmege, şu devlet, şu cümleden, teessüf ki, çoq özümizge bağlı olmağan episi bir devletçilik, biz öz-özümizni idare etip olamaymız, biz öz-özümiz içün mesüliet çekip olamaymız millet içün, böyle alda ne aytma mümkün? Onıñ içün bizim maqsatlarımız şimdi biraz başqa, biz bu şeylerni özümizge qaytarmaq kerekmiz. Soñ, amma men razım siznen, bu şeylerni belki millârekette de yapmaq kerek. Men bu şeynen oğraşayım, siz anav işnen oğraşıñız. Millârekette de edi öyle. Biz onıñ içün ayta edik, biz gençler seksen, yetmiş senelerniñ soñunda, seksen senelerniñ başında millâreketke kelgende, anda ülken nesil bir birinen anav siz aytqan biraz nete edi. Biz ayta edik, e, bütün usullarnı kim alıştı ve isti, barıp yaltaqlap, Tizge çökip soramağa Qırımnı, yapsın u işni. Kimdir Ayşe aptemiz kibi, Mustafa Cemil ve Reşat Cerahmetlici stiller bütün dünyanı silkitip ve aytmağa, bu nasıl burnuñızın tübünde böyle masqaralıq ola da, siz sükünet saqlap, sanki bir şey olmağan kibi, yani cemaat dünyas, dünya cemaatçılığına muracaat eteler. Mına diapazon öyle keniş, e, bizde de şimdi öyle vazifeler çoq. Ve biz aytıp, siziñ qoluñızdan bu kele, onı yapıñız, meñ qolumdan men isteyim, maña bu meraqlı, men bunı yapam. Amma er kes özüñ boyuna öyle bir iş alsa edi, men bellesem, bir şeyler olur edi. Doğru.
Mına Allağa şükür, mına Ali Aliyev, mına o anda. Ve siz, siz aytqan, men bilmedim bu balalarnı, e, işitmedim, bu bizim aramızdan balalarmı? Kimler anda Men bilem, bizim mına... Daa öyle şeyler bar ki.
Men pek razım. Ve Naci hanımnıñ aytqanı, kerçekten de bizim halqımıznıñ potentsialı ve bunı mına nasıl, endi ne deyim sizge işte, çıfıtlarnıñ bu dünyada emiyetini er kes köre bile. Ve neden o öyle oldı, biz bunıñ sebeplerini bilemiz. Biz de öyle alğa, bizim de taqdirimiz olarğa oşadı. Evet, biz eki biñ yıl degil ama, amma bizge bu yarım asır da mına böyle yetti. Biz, biz, yo biz, Coyulmaq nesine, uçurımına keldik, arasına keldik. Biz bunı sezdik. Ve inşallah o bizge şu cümleden bizim keçimiz yardım etip, ebet, ve ebet köterilmek, bir birimizge qol tutıp, maşallah demek kerekmiz bir birimizge, yufaq iş yapılsa da.
Doğru.
Pek doğru. Tolusınen razı.
Ve tek, pek, yani hulâsa olaraq doğru. Ben bu subetimizi müsaadeñizle soña ketirmege isteyim. Pek Siz şorba güzel oldı. acısız.
E, pek meraqlı oldı. Men hususan başında matbuatı konuştım. Soñ bu mevzular, bunlar çok bağlı birinden. Çünkü menliyimiz bu mesele, aslında matbuatımız bu meseleleri konuşacaq. Bu bir manada böyle kelecek e, yayınlar için e, böyle Tek zadaniye ve bir talap dep aytamız bunlara, bu mevzular ve daa başqa mevzular da bar. Ebet, milliy matbuat ve hususan publitsistika insan ve cemiyetiniñ bir tiliniñ qorçalanması içün pek büyük emiyet taşımaqtadır. Ve biz bugün el-ele yañı publitsistler yetiştirmemiz kerek. Öyle insanlar yetiştirmemiz kerek ki, onlar em ana tilinde, em ecnebiy tillerde, Em halq içinde, em başqa milletler arasında kendi değerliklerini, qıymetlerini tanıtacaq ve dünyağa bir şeyler teklif etecek. O zaman dünya da bize baqacaq ve bize bir qıymet kesecek. Ve belki de o vaqıt bizi qarşısına bir talap etken degil, bir bergen olaraq qalacaq ve vaziyet degişecek. Milliy mefküre ile olmağa devam etiñ. Sağ oluñız.